Gyzynyň garasyn diýre we duşnýazyň öňünde elinde dem gül Men dem gülin utanyp gitdim özüm bara men hiç hili taýyn taýyn däl ýa normalny eşik däl üstümde abyýşny zatlar iý da şo gün Birinji gezekde şol. Ondan soň gorda aýlandyk, morožnsaat iýdik, i gepleşdik, gaty gaty köp gepleşdik. Gije çenli gepleşip oturdyk bary. Ondan soň agşamgam kino gidipdik. Birinji duşugymyz şol. Aýdym aýdyp beräý jan dogan gaýrat et Meň sesim wapşe ýok eşek aňyran ýaly bolar Seni söýýän diýmek näme ihli bidiş. Sönýän sagat iki sagat yzda bizden. Sizde näçe? Bizde men sagady görmeli. Nähili kino? Aa näme? Aa men bilemok. Bir topar kino gidildi kino görüljek ol zatlaryň ady zady ýatda ýok ýene wot sekredi bilmedim sekredimi diýseň bolýa sekredi dolg atnoşenýanyň çesno bolmak wot başdan başa iň başyndan bäri wot näme bolup bolanam bolsa men çesno olam çesno Ot häzir gürrüň geçmiş barada. Her kimiň geçmiş bar. Her kim geçmişde bir zat eden ýa biri bilen söýşen. Eta normalno. Eger seniň söýgüliň seniň birinji söýgüliň bolsa, bol bolmasa normalno sen başgalar bilen gepleşeniň, flertowaýt edeniň zat. I eger seniň söý eger sen biriniň birinjisi bolsaň ýa seniň birinjiň bolsa, birinji söýgüliň bolsa, Meň pikirimce bilmedim gaty gowy bolardy haçanda seniňem söýgüliň seň üçin seň birinjiň bolsa. Düşündirip bildimmi näme boldaý Nadýeýuş düşünensiňiz düşünýäňizmide oglanam gyzyňam ikisem bir biriniň birinji söýgülisi bolsa gowy a tak em. Iki ikinji iň üçünji iň tapawudy ýok san gerek däl bu ýerde glawny zat düşünişmedik bolsaň aýrylyşýaň wsýo normalny bu zat iň başyndan çesno ol meň bilen çesno men oň bilen çesno i wsýo kabul edildi iki taraplaýyn näme bilen bolup geçenem bolsa geçmişde näçesi bilen söýşenem bolsaň onuň esasy ýeri ýok. Esasy ýeri sen häzir onuň bilen i sen häzir başga gitme başga seretme diňe şoň bilen bol i şoň üçin bilmedim biz wapşe zat ýok arada uruş zat ýok hudaý şükür ondan soň gaty köp gepleşýäs oh ýamanam gaty köp gepleşýäs diskutiruýt edýäs her zat barada ýa bir biriniň mineniýasyny soraýaň sen nähili seredýäň muňa men edýän zadyma ýa Bilmedim men ýalňyş zat edýänmi ýa göwne ýaramaýan zat edýänmi wot ikimizem bir birimizden soraýas wot aýtdym a fidbek alyň ol hemme zat barada ne tolko atnoşeniýada ýöne tutuş durmuşyňda edip bilseň wot fidbek al i ondan soň ýaman zat bar bolsa hakykatdanam seniň dewuşkaň ýa seň parniň göwnüne ýaramaýan zat edýän bolsaň şony etmejek bolman çalyşmaly ştob orta ýol tapman. tapmaly ptomu şto sen başga adam ol başga adam düşneň ikiň köp zadyň dogry bolup biler ýöne sen edil onuň kopyasy däl şonuň üçin ortany tapmaly iň oňat zady şol ştoby dolgo bir birini düşünişeriň ýalyk. Linza dakýan bar öýde toka gözümi agyrtýar. Daže şu pikir etdim şu gün ýene sok görsemmikäm gözüme daksam erbet götüm göt Dilimden sykyp sypyp.

Salam. Bolýa indi da şony daksam gözüm ýaşartýa erbet. Ýene daksammykam diýip otyryn probit görmeli. Da Türkmenistanda öň biri bilen söýşipdim.

Prosta pareniňizden hiç zada garaşmaň ýadam söýüşjek bolýanyňyzdan bilmedim kim yzyňyza düşýär sadede söz aýtýar prosta bir zada garaşmaň ýa aý ol meni bagtly edenok ýa ýene näme ýok seni hiç bir adam bagtly edip bilmeýär eger seniň özüň özüň bilen bagtly bolmasaň prosta hiç kimden hiç zada garaşmaly däl. I ondan soňam sen şol adam adama şolar ýalak atnoşit etmeli garşylykly şol saňa nähilek serederi ýalak nýet düşündirip bilmedim seret sen şonuň bilen şolar ýalak gepleşmeli ýa hereket etmeli ştob ol seniň bilen Edil seniň isleýşiň ýalak ýene yzyna gaýtarar ýal. Sebäbi hiç bir adam özünden oglanlara baran telpegiň çykarýan gaty siz wapşe gaty zat güýçli ptomo şda biziň näzimizi çekýäňiz biz bir zat etsek iýi etsek şony göterýäňiz düşünýän men oglan bolan bolsam gyzlary urup öldürerdim hakyky ptomo şda käwagt öz özümiň näzimi çekip bilmeýän. Şoň üçin aýtjak bolýan zadym, birinden ilki bir zada garaşmankaň, ilki şoňa özüň, öz isleýşiň ýalak, şoň bilen geple, şoň bilen bilmedim näme, näme zat edýän bolsaň, il şuň ýaly et, ştoby yzyna geler ýaly. Prosesiniňe wä-wä-wä-wä edip jogap berseň, garaşma, Ysynaý janym hemme zadyňa tü-tü-tü-tü-tü, ýok, etmeýär, olam saňa wä-wä-wä edip jogap berer. Şolar ýaly, şonuň üçin gaharyň gelen wagtam oňat, spokoýno oňat, normal gepleşmeli, gygyrmam, şdop olam saňa gygyrmaz ýaly. Bir gezek gygyrar belki, Iki gezek gygyrar, ýöne sen hemişe spokojnosyň, üçünji gezek saňa-da spokojnoja jogap berer. Ptomo što ýokuşýa hemme zat, ýokuşdyrýaň. Sen özüň özüň zadyňy ýokuşdyrýaň, sen näl gygyrýan bolsaň, ýa nastreniýaň oňat däl bolsa, sen oňa-da ýokuşdyrýaň, ýöne oňat bolsaň, olam oňatlygam oňa ýokuşdyrýaň.